Manheru akanaka vana veZimbabwe, tasvika pakare panhau dzaBrett Mubvete. Kana pati riri kuda kutsanangurira kuvanhu zvavachaita kana vakawana mukana wekutungamira nyika, vanowanzonyora chinhu chinonzi manifesto. asi inini zvangu semunhu akangogumirawo pafom 6 kuchikoro ndinombozvifungira kuti nechirungu chinoshandiswa ipapo asi mamanifesto iwaya achangoverengwa nevanhu vakaenda kuoxford here vakawana madhigiri muchirungu zvimwe zvinonyorwa ipapo kana wapedza kuverenga unotoshaya kuti pambotaurwa kuti kudii chaizvo chaizvo Regai pano timbotarise mamanifesto emamwe maopposition party uyezve neparty iri kutonga. Yekutanga ende ndichakota sezvayakanyorwa muchirungu point one yakanzi establish an equalization fund and sovereign wealth fund managed by a transparent board accountable to the people through parliamentary oversight Mai mai mai wee. Ndo tuma statement tunoita kuti vanhu vakotsire mu parliament izvo zvezvo. Pari kunzii ipapo? Eh? Fund ipi? Inoita nezvei? Ichabatsira papi? Mukaona pari kutaurwa zvinhu zvakadaro zvinoreva kuti vanhu vari kutaura izvozvo vari kuedza kuti vhara nechirungu. Point two, foster and review of all laws and public policies inhibiting legitimate investment. Hakomana, hapana chambotaurwa ipapo. Zvangonzi tichatarisa zvekuita. Hakomana itai sevarume guys. Taurai mutemo yamuchachinja. Taurai policy yamuchaisa kana yamuchabvisa. Muchabvisa here indigenization law? Muchadzivisa here 51 percent iri kushedzerwa? Muchakwidza here? Itai maspecifics varume. Vari kutonga neudzvanyiriri pamusoro nezim asset yeubenzi. Pizza. Chii? Oh, uri kuti aiwa uri kuti hatifanira kushandisa izwi rokuti benzi kutuka vanhu nokuti benzi aiwa ah, ah, ah. panapa regai tipa tatotsanangurira vanhu vari kutenda panapa pabreak muveti panapo zvatinoita ka kana uri benzi uri benzi tinozvisheedza sezvazviri kuti uri profesa benzi kana kuti uri honorable benzi kana kuti uri his excellence benzi aa ukatadza uri chii uri benzi handitifidzi ngatisabate zvakadaro panapa panotaura chokwadi chawana chokwadi right eh, pamusoro pezim asset eh, vane vane inonzi 10 point plan zvimwe zvacho zvakataurwa mu 10 point plan zvinoti kudai hanzi advancing benefication and or value addition to our agricultural and mining resources endowment okay. vadii kungomira vachingoti hatichadi kuendesa maminerals kunze kwenyika takuda kugadzira zvinhu zvedu muno munyika medu kuti tiwane mabasa uyezve tikwidze maexports edu tiwane forex point two yavanotaura vanoti restoration and building of confidence and stability in the financial services sector Madii kungoti akomana dhora riri kusara zvapera. Mombomira kutorera vanhu ivhu maybe kana kuti siyai macourts vaite mabasa avo ekuinforsa macontracts emubusiness third point yavari kutaura hanzi unlocking the potential of small to medium enterprises zvakare hapana zvataurwa ipapo unlock what taurai zvinobatika nevanhu varume dai mati mabusiness ose anoita less than 12000 dollars profit pagore havachabhadhari tax kana kuti kabusiness kane vashandi vanopfuura 5 vanopiwawo 10 percent discount pamatax avo pagore zvinhu zvinobatika izvozvo zvinonzwisika izvozvo kamoka opposition party manifesto kanoti hanzi we shall encourage and promote a small but effective government small but effective saka makadii kunyora mumanifesto yenyu kuti muchatengesa zvimabmw nezvimajip cheroki zvamunodriver kuparament ikoko kana kuti dai manyora ma, ma manifesto kuti muchadzikisa manumbers emaminista kana kuti dai makanyora kuti muchabvisa seneti because seneti haina basa taurai zvinhu zvinobatika nevanhu anoti imwe point yavari kutaura kuti hanzi we shall give immediate value to agricultural land by promoting a transparent land policy framework that attracts investment, creates, promotes and supports security of tenure and bankable leases. Zvinhu zvese zvataurwa ipapo munogona kungozvipedza mukangotaura kuti we will give land owners title deeds tovapa vanhu vane minda matitle deeds zvapera zvatopera opposition party policy havasi kuona here kuti nyaya yematitle deeds iyi iri kushandiswa nejunta kuti vawane mavhoti pakasvika pamaelections vanongoenda kuvanhu ivavaudza kuti shamwari mukasati vhotera tinokutorerai ivhu dai opposition yakatozviita izvi kudhara nyaya yatopera chilast point chavanotaura vari kuti hanzi we shall ensure that there is primary education for all guys musanyepere vanhu dai mataura zvenyu kuti maschool fees muchaadzikisa kana kuti achamira paari for 3 to 4 years asi kuti chikoro achibhadharo muri kunyepera vanhu zvatiri kuyedza kutaura sevana vezimbabwe tiri kuti hatichadi mamanifesto akanyorwa nechirungu chekuti even queen chaiye chaiye anotoshaya kuti pataurwa kuti kudii Uyezve, hatichadi mamanifesto anoshandisa mazwi atisingazivi nekuti muri kuda kuhwandisa kusaziva kwenyu. Kana muri kuda manifesto yenyu kuti itambirwe zvakanaka nana sekuru john vari kumberengwa kana kuti vanana mbuya ivo vari pagrowth point kana kuti mufana samuel ari busy kupfudza mombe kuzvishavani then please guys siyanai nechirungu chepamusoro soro kana mapolicy deciders makadzidza sekutaura kwamuri kuita dai muri kuona kuti muri kutizwa daily nemamembers emaparty enyu nekuti havachadi kunyeperwa nematheories asingaperi vari kuda maleaders vanotaura sezvazviri muchirungu chinonzwisika vasinganyeperwe kana kujairirwa Nguva yekutaura zvamunofunga vanhu vari kuda kunzwa yakapera. Back to the drawing board nemamanifesto enyu. Ndo panoperera nhau dzaBreak Mveti dzanhasi. Kana mafarira zvandataura kana kuti mawirirana nezvandiri kutaura mondilikeo pafacebook page yangu nepayoutube channel ndatenda